Salam hormatly watandaşlar! Zdrastwuýte dragiý turkmenistancy! Hormatly watandaşlar! Ine bi birki aý bäri şu Merdan Muhammedow ýitdi diýdiler-dä indi bi ýitirim edildi. Şol alyp gidipdirler ony Türkiýede saklapdyrlar. Soňam ýende ýurt içine salypdyrlar garaz. Oň haçan äkidileni belli däldi entäk men-ä eşdemok. Ýöne biziň çeşmelerimiziň berýän habaryna görä, ýigrimi altynjy iýulda bi biziň milli howpsuzlygyň ministriniň orunbasary Guwanç Awezow Türkiýä barýar-da, şo taýda milli howpsuzlyk ministriniň sekretary Ibrahim Galyň diýilýän adam bilen duşuşýarmyşyn. Şol bahana bilen duşuşygyň esasynda soň şol ýigrimi altynjy iýulda Keminany Aşgabada ekstradisiýa edýärler. Indi ekstradisiýa edilmeginiň sebäplerem bardyr. Elbetde, agzalýanlaryň içinde kimligi ýokmy şony birki ýyl bäri, ony men anyk bilemak aýtjak däl. Ýöne şol gürrüň ortada bar. Munda on bir ýene-de şu özümiz ýalak bi ynsan hak hukuklaryny goraýan bi nemeler bar, bi prawazaşitnikler bar. Onnoň bi aktiwistler bar, garaz bi oppozisionerler bar. Şularyň arasynda bir çaknyşyklar geçýär. Esasanam şol Helsinski fond diýip bir neme bar, topar bar. Hawa, ynsan hak-hukuklaryny goraýarmyşyn bular. Hawa, emma hakykatda bular syýasy kannibal bular. Bularyň baran ýerinde ozal Ýuliýa çykyş edende aýdandyr, ölüm ýitimdir, daş töwerekleri. Hawa, nekrofil bular. Bular şol ölüleri näçe köpeldigiçe özüne iş bitirdim diýip men ýöne ýerden diýemag ony bi neme bar abi begmedowa diýilýän oň ine öz ýegenini atyp öldürdiler şol pul ýitdi diýilýän gürrüň yzynda öz ýegenini atdylar indi oň adamsy hawa hajyýew o da öz aýalogluny ýitirdi. Ogulsapary men ony tanýan, ozalam aýtdym. Ýöne ahyry janyny pida etdi-dä şo maşgala. Gaty ynanýardy ol doganyna. Kän ol indi öz aýaldogany gitdi-dä şulaň. Oňam ýene-de ýegeni gitdi. Şuňa şeýle ynandy Çol pahyr, Aý, meň doganym bar, ine, ol hökman kömek eder diýip, Ýuliýa zordan saklady ony. Dur, dur, gygyrma, bärde adam kän, at ýatakda. Hawa, ine, men geldi türmede otyr, bi ýaňky ejem ýaranak, çagalam ýaş diýip düşündirýär welin, gaty ynamlydy ol. Näçe ynamly bolsa-da pahyr boldy ol. Oň daşyndanam ýene-de bi obysýan ýygnagynda beýleki-de görünýän adamlar bar ene. Ine Diriliş diýýä bi Myral Garagumly. Ýene şoňy bular işi şolary kowalap ýörler. Hawa şo nirede onlaň bi arasyna nemäni soraýalar Azat Haýytbaýew niridemişin Azat Haýytbaýew geçen ýyl çykdy-da, bulaň edýän işini ýazgaryp aýtdy welin, indi bular nirede, haýsy döwlet şony kabul etjekmişin diýip bular yzarlap ýörler. Ine, şoňalak häsiýeti bar, sebäbi bular syýasy şol neme-de, maslykçy-da bular. Maslykçy komanda. Ynanyp daşlaryna üýşen oglanlaram bar bular kellesi göçüp. Ýaş oglanlary getirýärler, gyzlary getirýärler. Garaz men şo wagt şu indi keýmineli meselede ulandylar-a şol nemäni, öz arasyndaky bir şo aýal maşgalany ulandylar-a. Edil gul ulananýarak. Ahyry indi şol mesele dura ortada şu wagt indi şol kemine hudaý saklasyn bir erbet gün görse ýa bir erbet zadyň üstünden barsa günäli adamlaň biri şolarda şo maşgala günäli bolup dura sen her zat etseňede bizem sögüşýäsä a siz bizebara bir baýkodam diýip galdyňyza Indi adamyň küşgüne namar-da bular. Şu är-aýal. Guturyn namart, ejiz. Özem bar-a, haýt diýseň zart edip daş-töweregine adam ýygnap ugrýarlar. Aý, boýkot näme diýen muny. Ine, näçe ýyllap gezip ýören adamlar. Emma bulardan hiç haçan bir adama-da haýyr bolmaz. Hiç haçan. Sebäbi bular maşgalany gurnanda hasaply etdiler. Sen dogry dämi, Annadurdy? Kakasy prokuroryň orunbasary diýip öýlendiň muňa. Olly aga saňa bar-a, hojaýyn bolup ýör-a, oňa nähili ýürek gereg-ow oňa öýlenmek üçin. Ol gaty ulumsyja, ol kän gürlemese-de bar-a. göwni Kap dagynda, oturan ýerem kül üstünde. Onuň üçin şul maşgalaň özi bir kyn ýagdaýa düşüp ýurt daşyna çykanam bolsa, onnoň ynsan hak hukuklaryny goraýan Helsinski fond diýip gurnanam bolsa, bulaň mara edýän işinden, hereketinden peýda gören-ä ýok. durşy bilen bulaşyk. Onuň üçin bi ýaş ýigitler bar ýa-da orta ýaşly bolsun, ýaşyna bagly däl, eger-de siz Türkmenistanyň içindäki bidüzgünlikler, adamlaň hak-hukugynyň depelenýänini, şo meseleler barada gürrüň edýän bolsaňyz, ahmal bolmaly däl. Siziň hatda bar-a şo taýda şol kimligiňiz bar bolsa-da, Türkmenistan şony talap etse, şo iki müň ýigrimi birinji ýylyň on ikinji noýabryndan gol çekilen şertnamasy bar, bi Turan döwletleriň içindäki hamala boljakmy şunda şolar? Şo biri-birine ol bir adam däl, elli adam ýene berýär Türkiýä. Ana gelip alyp giden kim bi nemäni, geminäni? Hä? Awezow. Hä? Guwanç. Oň Menbaň orunbasary. Oňa beren kim? Ýene-de Türkiýäň Menbaň bi ýaňky sekretary şol neme Ybraýym Galyň. Ahmal bolman däl. Eger-de Ýewropa geçenem bolsaňyz, Ýewropaň içinde-de ahmal bolmaly däl. Ine, men hemme adamlara aýdýan. Oň üçin şu ol bärde nemeler bi är-aýal bar-a bi ýaňky Helsinski fond diýip. Bular maslykçy. Ine, şular Egerde bara bir öz diýeni etmedigi ondan kowalap ýörlera. Ana Diriliçem kowalap ýörler. Miralynam Azat çykyş edipdir geçen ýyl diýip haýsy döwletde şol gowy şol gaçybatalga dilýämişin diýip sorýarlar. Bizden soraň biz aýdyp bereliň size. Eşidýäňizmi? Soraň bizden. Hä bigaýrat bir topar. Ol gapdalynada nemänem goşupdyrlar ol bi neme swajibny general bar. Häý. Onam goşan bolup bar a hondan bäs eden bolup ýörler. Nä şeýtdirip şu daş töwerene köpçülik ýygnap onda munda onam azatlykda-da bular çykyş edermok. Azatlyk diýilýän eýýäm soň men şol iki müň dördünjimi iki müň bäşinji ýyldan bäri men azatlygyň üýtgänini şo wagt bildim. Şo adam indi täze geldi biri azatlyga. Faruk Ýusufi diýip, asly özbegistanly. Ine arada bular çykyş etdi. Faruk Ýusufi bulaň azatlykda hawa LBK on ikide hawa bunt bolupmyşyn diýýär. Haý waý-eý. Ne çeşmäňiz bar, ne-de bilýän zadyňyz bar. O zonaň içindäki oturanlar, ol döwlen zona diýilýär oňa. O türme döwlen, adamlar yňkyny alybilen zatlar. Bulaň aýdýan zatlary birki ýyllykda hol nemede Baýramalla Ata gaty diýlen smatrýaçi bar Baýramalla şol neme Amon gelip edenni dugranna şol başlygyna diýipdirda gaty. Ýok ot bulany, bular näme adamlary urup ýör diýse, bularam muny bar ýok bol diýipdir muňa. Ýok bol diýen bolsa bu-da alýa-da, yz ýanyndan alty müň adamyny göni nahar iýmäge getirýär. Stolowoýa. Stolowoýa gelen-a Baýramalynyň içinde alty müň adam. Sekiz müň adam bar bolsa, şo taýda alty müň adamyny getirmek oňa han taýýar nahary barmy?

we bulç ýigitler bilen bi türkmen neme ýigitleň arasyna urş bolýa ölüm ýitim bolýa şondan soň ýenede getirýäler gatyny getirýäler ol gaýradan ol bi nemeden waraşildan edil hitrowkaň yrasynda men ony gaty gowy tanýan sebäbi oň garnaşy mende çapyksuwar bolup hanja diýilýän oglan arkadaş diýilýän atymda maşyn utup berdi maňa. Men o taýda oturan adamlary bilýän. Ýöne şu azatlyk diýilýän Gosdepiň arkasyndan eklenip ýören şu edara hökmünde, a bularda çeşme ýog-a. Aýdýan maglumaty durşy bilen ýalan toslama bir ýerden bar-a bir zat eşdipdirler-de bar-a ýöne neme edip ýörler, ýalan sözläp ýörler. Farog! Näme beýden bolup ýörsüň sen? Sen hiç zat bileňaga, siziň çeşmäňiz ýoga. Şu meseleleriň hemmesi, eziz adamlar, görýäňizmi, ýurduň daşynda şu wagt nä çykdylar şul adamlar. Biri men Helsinski fond ýa ýene şoňa meňzeşleri bar. O Kardinisyony sentr diýip ýene bir zatlar çykdy. Ýene gygyryp ýörenler bar. Hä? Ol myr-zyrry bar, ýene şoňa meňzeş bar, onda gygyryp ýörler bular. Bir ak welsapar diýip bir şagal bar, satgyn. Hawa, bularyň hemmesi bar. Näme peýda bar şulardan? Diňe zyýan. Diňe zyýan. Oň üçin şul adamlaryň arasynda biz size aýdýanymyz şol, ýigitler, oglan-gyzlar ahmal bolmaň. Hawa, ýurduň daşyna çykdyk diýip, hawa-aý, hawa-la, indi hiç kime hiç zat diýmeýäs diýip, arkaýyn bolup gezip ýörmäň. Indi haramdag bilen oň syçak ogluna-da men aýdaýyn. Siz edersiňiz, edersiňiz, özüňize edersiňiz. Keminäni tutduk, Azat Isakowy öldürdik, Farhady öldürdik, Röwşeni bassak, Ömürzogy tutduk, siz beýtdirip bar-a, saklamarsyňyz. Millet diýilýän ol sildir. Siliň öňünde durulmarsyňyz. Edişiňize görä-de çekersiňiz.